E a deixas a companhia plavengut en l'emission Los Debisairs de Mastri que don de sus Radio Cap a Cap que seguim l'actualitat de la cursa de vacas. Bon, cursos n'hi a pas her pour moment, mais les filles amassadas, encontres e, e, e preparacions, e tu, bebe, que s'apressen, e tu se que s'apressen ta la, ta la saison qui va, qui va, qui va arribar. Que soi, uh, en compagnie uh, de Peggy Chane e Jean Besiat. Adichat. Adichat, adichat a tots.
Que saludam los amics que ne son pas poduts viene uèi e que son cuentats. E lhèu que vam començar d'a paco, per mot de las tempèstas, d'un machan temps d'aqueste mes de heurè, be qu'es vertat qu'es dificil de trobar moment, tots que son cuentats a dreta a gaucha. Quin se passa vòsta d'a paco? Qué òc at dés açò?
Be com qu'es pas com tots las gents qui son passat devath aquera tempèth, eh? Be uei enquera que comença a anar pr'amont la lutz qu'es tornada, qu'a començat d'arrivar a jaser dens quauques quartiers deu Hugà, e mec pas pertot, per nos te'n son enquera cent lutz, e ne son pas los sols, eh? Pr'amont qu'en tenei en arribant, que ja uei un reportatge sur France Info deu vilatge de Sent Justin e lo maire que comença a estar un chic en colèra fa saint e dis per mond que ja que ja materiel mes ja pas òmis e entaha lo traval e que ja hòr de mond enqüèra dens las lanas que son mei mei tocats que nosauts que per mond ací que som estats tocats mes quand meme enfin n'am pas entenut díser que j'augi situacions graves extrèmes que lo hilh que pompièr Qu'ei sortit dijaus, qu'ei partit lo matin a miejaneit e miei, e mieg, e qu'ei tornat lo tantòs qu'èran quat oras dau vèsp, e lo mei qui anhèc ei copar aubres, desgatjar la circulacion e tot aquò. Stement que N'ai ja pas auut, ne cresi pas que j'augi auut nat blassat ni quauque aquò, mais enfin, bon, que son situacions aquò qui hèn reflechir quand même. Mais que soi d'acòrd de Lojan e que vòt un chic en colèra parce que n'an pas prevengut sufisament que ja degatz un nivel de magazin e autre que cau prevesir quauque generatur que après que lo magazin lo petit la supérette qu'avèm augar qu'am gitat UBN, de de de de lèit e e preparacion e car e tot, quand saben que ja hòrt de monde e necessitat e tot, e ja en tot, que dise que son assurat, me que pas eu eu ancor eu argument, me qu'am gitat enorm hèr de causa, en 2009 nau qu'avèm botat hèrs de compressur en servici, donc qu'avèm sauvat hèrs de causas, que malerós que n'èm pus pas botar materiel de secur sur un moment coma aquò, que cresi qu'es las previsions que s'anticipen, que n'ai pas qu'a atendre endevesa.
Non, me que son, que son en 2026, la darrèra tempèta qu'an coneishut pr'ací qu'èra en 2009, 17 ans que son passats, me 17 ans d'evolucion tecnologica, me de regression totala, las, com dizes, pei, las prevencions n'existen pas mei, lo sistèma Quand auem lo telefòn, lo telefòn adatiu de cuir que poden enqüèra aperar, pas tostemp pr'amont que j'auè los centraus qu'èran copats. Adara, n'as pas re, n'as pas re, dal la fibra n'es ja pas mei arrè, meme pas lo telefonèt.
Ua argument entà aprene a shiular, coma t'as hèt l'autre còp, que va caler sollicitar lo Teo entà shiular, entà poder comunicar de loi l'estat. Que vau parlar enqüèra de France Info, ja se quand tornèi, qu'èran 11 ors, Onze oras do se, que j'auè un petit reportatge sur un vilatge, me rapèli pas com s'apèra, a costat, a costat de Meilhan de Garona, just a costat, que parlavan de las inondacions, lo maire qu'ei un tipe, pensi, de la nòsta generacion, per un hèt qu'a viscut las inondacions de 1981 e que disè qu'èran mei haut qu'adara, mès çò que disè que las populacions neuèras que arriben e los joents mèmes do país que ne son pas educats com n'èron com n'èron nosauts, èron nosauts que ne dens la familha que ne disen tostemps que cal hèr atencion a aquò, aquò, aquò, aquò e e e e que se tròba nosaut n'an pas auut grand evenements, ne pas ne pas Catastrofica, qu'es grave mès pas catastrofica. Que ja, que ja vò ja, hein? Aciu, aciu que ja, que ja aiga pertot, e que ja, lo maire que disè que ja aué mai zons ont calè anar dab de, dab d'un batèu, D'un batèu, e barca. e mès que ja los corrents qui son sur tèrra, los corrents de la Garona, e que son hòrt dangerós, mès eth, Que coneis pr'amont qu'elle a qu'elle a d'auer après. Elle avait chut. Elle avait qu'ère content quand même pr'amont que j'auer joents pompiers e que descobriuen aqueth dangerosetat e e donc en podent ténguer content as anades a vene. Eth mantenut que deishem bon coratge en tot cas a tot los qui son qui son tocats pos aigats e totes aqueres cuentes tempèstes bon aparentament qu'ei finit adar au 14 de heurèr au moment qu'enregistram Que la tempèsta qu'ei passada ves en fi los domaus que son que son pro serrats. Cambiam a de bonos l'emission Los Debisaires de Mastré que vam que vam tornar concentrar donc sus l'actualitat de la corsa de vacas. Bon, urosament n'i a pas nada de corsa pau moment que me je de diser per mot a pas que aquest machan temps ne serai pas estat possible de de de hac que sia Mès en fin, donc, que's tienen amassadas, donc quei que van partir a Jeune, que van partir dinca Arles, figurat-pe, que van partir au Heuga, a Soleda, entà tornar sus tot l'actualitat, donc, administrativa, lheu politic, acòrd, entà aviar la sason, la sason qui arriva, donc qu'as un programa beleu cargat totu, eh, Jean, eh? Un, un car, un programa d'amassadas, surtot, pei, pei que parle era corsa totara, Alors, pr'amont qu'ei anticipat sur jo, pr'amont n'ei pas n'ei pas enqüèra començat la saison. Lavetz que vos avèu parlar de de de de 2026, lo 24 d'abriu que j'auè ua reünion sus ambassadors de las courses holandaises. D'abriu? De jan de genièr, excusa. Bon, qu'ei qu'ei lo servèt a costat. e lo 24 de gener donc que j'aué que j'aué ua reünion dos ambassadors ausier a la federacion au a Saint Pei do Mont donc qu'an hèit lo bilan de la de la de la saison 2025 e qu'an parlat de de la saison 2026 çò qui calè çò qui calè ameliorar e tot aquò lavetz en conclusion çò qui cau ameliorar pas un Lo ròtle dos ambassadors qu'ei primordiau entà la corsa landesa, que permet a gents de passatge, toristas, tot aquò, d'apreciar la nòsta cultura, las nòstas tradicions, mai lo problèma qu'ei una manca de comunicacion intèrna entre la federacion qu'a botat aquò en plaça, qu'ei una bona causa, mai surtot entre los comitats que organizan la corsa e lo public, que cadré que jausi panèus importants o sus las afichas, bien las afichas n'existen pas mai hèra, mai sus sos ielats sociaus veieu de díser que las gents que ne coneishan pas la corsa landesa que pòdan estar acompanhadas per benevòlas qui coneishen e qui son dens tota la corsa que n'i a au mens dus o tres e que's pòden botar a la disposicion entà explicar e entà que la corsa landesa que se mei apreciada que n'ei. Lavetz bon que qu'an botat l'accent sur los comitats, los responsables, de díser aus guichetiers d'en parlar, e tanben çò de visaire, lo de visaire que cadrèc au debut de la coursa, e mèm veieu après la prumèra vaca o la segonda vaca, que prenussi quauques segondes entà díser au public que ja ambassadors que son aquiu, que son presents, n'at pas qu'à leuar lo braç e quauqu'un que reagirà. Entà, entà que, que, que lo confòrt entà tots, que. E que, e ti escadas, per exemple, a, a, a parlar un pauc de lenga, per que evòcas aquí la, la cultura, la tradicion e las règlas de la, de la corsa de vacas, mes bon que sabem que un ligam evident dab la, la nostra lenga, a, as escadents el lheu de, de bocar la, la presença de la lenga gascona a, au miei dos, dos descambis? Que, que, jo que n'ei quaucun, quaucun de jo, eh, qu'os parli, qu'os, qu'os digi d'abòrd a Dichatz, Eh, la vètz, que, que, que us hè pausat question, se qu'us disi que son dens, dens ua region, la Gasconha, qu'an ua lenga, e qu'ei, qu'ei, qu'ei la granda, la granda richessa de, de, de la region. Ui, l'ana passada, l'ana passada, qu'am comentat un curs olandés en gascon, qu'avèm invitat lo, lo Guilhèm Bichòt, e la sua familha, e qu'an comentat la la cosa ah, en gascon eh? e que qu'en parle euh, oui que, que disen quauque mot pas, pas mot que ven naturellement nous autres euh, euh, que, que, que quaucum que, que eh, la cosa de lo gacon eh, que la meu causa que, que vim lo, la même passion eh? mais euh, euh, au, au niveau des ambassadeurs euh, que j'avais quelques personnes, euh, quelques monde, mais, mais pas trop quand même, mais euh, euh, en quoi Que quauqu'un que que tostemps a amelhorar bien sûr tout toute démarche est ameliorar mais que j'avais monde passionat voilà que que pour nous autres ne nous quittera pas, nous quitteras pas, que quauqu'un que harem tostemps que emplace, pas emplace, que trobe un monde, que vengue per lo prumèr còp, tostemp, tostemp, l'espontaneitat, e donc que contunharàn tostemp, me mai amelhorar que ja amelhorar, oui, parce que, e qu'a raison lo Jean, la comunicacion qu'es quauqu'un qu'es deficient, un sic, qu'a un deficit sur la demarche, aquera demarche. D'acòrd, donc quauqu'un besonh. Que cau amelhorar, mais ne va pas moresh. Non, non, quand dus èm. Donc un besonh identificat e donc que i a causas qui son estadas hicadas en plaç entà d'aquò que ua demanda de comunicacion. En prumèr, en prumèr, a demandar aus aus organizators e au devisaire d'anonçar e aus organizators de botar de botar la federacion qu'a dejà qu'a dejà prepausat dejà dejà quauques annadas un logò Blu que presenta que dit que ja ambasadors entà explicar la corsa. E que quauqu'a sapin donc tanben tots los nòstres auditors que hassin córrer l'informacion donc en pr'amor donc qu'arriba donc la novèla sason de corsa de vacas donc lo calendari que deverà arribar donc d'ací tà un mes de març. A la fin d'un mes, d'un mes de març. Pr'amor, pr'amor los los comitats organizators qu'an dinc a la fin de heure entà inscriure las courses. L'avetz un còp que tot tot las courses inscriutes que tot çò qui est preparat en iuèrque que lo calendrièr que sortirà. D'acòrd, bon, d'ua annada tà l'auta qu'i a hèr de modificacions, per exemple, que l'impression que cada cor, enfin, cada comitat Oui, a las sòs exacte, abitudes, sempre que me com- qu'i a un jòcs totú eh, trobar las bo- las bonas Be- datas, entà ensajar de de de panar ua Oh. data a a un aute, per Ah, exemple. Ah, o me ap- aquò panar ua data Ah. au vesin, un at cau, se cau pas trop amusar, Ah, jo, pendent jo, que que me la cor dentió. selanesa que que i a que i a encrada Selanesa, dens ua oh. tradicion. La Exactament. bet, eh, que la eh, d'auts còps, eh, que la la la las corsas qu'an un lòc entà la hèsta. la hèsta patronala e o la hèsta per exemple qu'es qu'es Barcelona Barcelona que hè tostemp la ua course entà entà la hèsta de Rams e donc que ja quauques vilatges que i entà Pasc e d'auts que bon e Nogarò que i lo 15 d'aoust entà entà l'Assomption e donc Aquò que son d'actes fixades. Mes cambiar de datas que cau har atencion pr'amor de que ja los corsaires qu'an sas abitudes e pui que perturbe que perturbe e que panen que panen spectators ad autres, meme se la corsa lo i é. E après qu'eth Michon o dit, qu'ei normal. Que cau demandar l'intelligença artificiau de gerir au mei plan lo calendari en prenent en compte tot çò que cau, las constrentas deus uns e deus autres. Damb pas tròp de nòu naturau, remegam amb sajar de cotar.
E qu'es vertat que un jòc important saber a l'entorn du oui. calendari, donc eh, que, oui. oui. Eh, que seguirem solid, que es va a manejar en per boca sabi que qu'es quauques quantes aquí au pays. Ah, jo ah, que jo. en parti, oui, ah. oui, que de, de, de, pas mal de temps eh, que s'est ocupat eh, a mi jour. Eh bien, oh, eh bien, e que pas, va... pas Que vam, que vam seguir, donc, après les ambassades, donc, dos ambassadors qui avaient quelques actualitats, euh, tanben qui voleves evocar, voleu parlar de, de jeune? Lo, lo, lo lendemans que j'auè, ah, que j'auè l'ambassade de, de, de l'amicale dos clubs, ah. e aquiu qu'ei, qu'ei aquiu qu'ei, bon, ua grana reünion tanben, pr'amont de, tot, tot, Tots los comitats ne son pas afiliats als clubs dels Amics de la Corsa Landesa, qu'ei lo nom inicial. E donc aué lòc a Gèuna, en Tursan, qu'ei espiat de Jerry Parr, e lo Huga tanpauc n'èra pas representat. Bon, qu'ei malerós, mes qu'ei atau. Lo president Michel Declà, qu'es suet, qu'ei un òmi plan avisat de la Corsa Landesa, E donc, que minha aqueras reunions, qu'ei vist lo compte rendut sur Course Holandaise Magazine, que minha aqueras reunions ena tua intensitat corsaire extraordinària, e tota l'equipa qui ei dab tèt tanben, e alavetz aquera amicale qu'a per abitude de recompensar l'escartur qui hè lo mei descart dens la saison. E enguan lo prumèr qu'ei lo Gautier Labeyrie, L'avètz qu'ei dotat d'un boleró nau, eh? Que ça per aver pr'amont la competition, la competition qu'ei la competition dau boleró d'argent, e totes las, tot lo, l'avètz que n'ei dit, tot lo mei, lo mei grand nombre d'escarts de la saison, n'ei pas tot a fait vertadèr, qu'ei lo mei grand nombre d'escarts e lo, e lo mei, lo mei bon puntatge de totes las corsas organizades peus clubs que son afiliats a l'Amicale deus clubs, eh? E donc, e qu'ei dotat tanben d'un prètz, lo boleró, de 1.200 euros, lo segond qu'ei lo Jan Ducassou, lo troisième lo Jérôme Costaramon e lo quatrième lo Romain Beiris. Lavetz la tresorièra Martina Lascombes que hasuc lo bilan financier e que ja un petit deficit. Mès lo que cau saber que l'Amicale dus Clubs n'a pas n'a pas un budget hòr hòr extensible pr'amont que son las associacions qui qui son aderantes e qui balhen qui pagan las cotisacions e que ja 44 clubs aderent e lo Boleró d'Argent qu'existe dempús 1963. E sabent que ja un trofè, dus amics e la corsa olandesa, entaus entà un escartur de promocion, e que enguant qu'ei lo Luca Dusau, de la ganaderiá Dusau e de la quadriá Dusau, qui emportèc aqueth trofè. E qu'a cau saber tanben que aquera amicala, entà ça un chic de tresoreria, qu'a qu'a iniciat, que ja ua cinquantana, ua cinquantena d'annadas, ua ua ua cuvée, sei pas comment disen en gascon, ua cuvée que de de vin que cromp que que que produit que que produit per N'es pas tostemp lo mème vinheron qui at produís, e donc que ja dat l'etiqueta dau boleró de l'annada e de l'escartur, e que venen aquò e qu'es cossèi ua petita entrada de sòs. Ò èra entà la corsa, entà la reünion de l'Amicala deus Clubs.

Pei que en poiré parlar, pas mon cau e lo petit hilh que j'ai ara. Ah, d'acòrd, la rehilh que laisses pas, e donc que vocam sovent los vilatges de Nustre, las comunes de Nustre, mes aquiu que viatjam, eh, tu, tu? E qu'è tornat, hèr content. Ah, d'acòrd. E donc, tu, qui èros donc a la vez, Jean, si em pòs estabir, a un tornar sus la carabassada de Codaha, l'ambassada donc dux club taurís, aquí. Qu'ei la quatau edicion, eh? Puja que los clubs taurins de França que son basuts pendent la periòda de Covid, donc qu'ei ua associacion joena, mais aquera associacion qu'a l'avantatge de botar ensembles totes las tauromachias de la region de França, Donc que ja la corrida, que ja la course camarguesa e que ja la course landesa. E qu'ei un evenement qui se passe donc a Arles, au vilatge dos Gypsies, e ua ambiance extraordinari. Qu'ei un chic com un show que vesen a la television, qu'ei programat. E qu'ei un gascon qui mène aquera associacion, qu'ei lo Gérard Suberchicot. e qu'ei hòr plasent a víuer. Lavetz aquiu tanben que recompensen que ja d'ailleurs la recepcion oficièla enguan que ja uèi lo maire lo maire d'Arles Patric de Carolis e que ja tanben la reina d'Arles que ja discors en provençau. Eh, aciu que saben, que saben botar la lenga en auant, que ja t'aven, que ja t'aven las arlesienas, que, que, que ja aué, que ja aué enguan un, un decor excepcionel. E donc, que, que, que decèrnen trofés, la vetz que vau parlar de, deus trofés qui, qui, qui coneshi, e pr'amont d'un, de la course landesa surtot, eh. Donc, que ja un trofé, un trofé entau champion de la, de las bac shencorda. Qu'ei lo Jean Ducassou qui l'a ganhat, qu'ei ja un trofè entau champion de França, qu'ei tanben lo Jean Ducassou, qu'ei ja un trofè entau champion de França deus sauturs, qu'ei lo Kevin Riboró, qu'ei ja un trofè entau champion de França deus joents, Tom Vergonzana, e qu'ei ja un trofè entau champion de França joent sautur, aquiu que'm sui minjat lo nom, que m'excusi entad eth. E lavetz, jo que sui partit, pron que hèi partit de la tumada au Mont, eh, lo club des amics de la corsa landesa de, de Mont-Marsan, eth Gerard Darrigada, e que sui partit d'atetz, com de los aut, las autas annadas, e enguan, lo president e lo, e le, e los administrators de la tumada qu'auem pensat rencompe, recompensar los raseturs de, dau sud-oèst. Pendent que ja t'avèn ua competicion dens lo sud-oèst de cors a la cocarda, e dabètz qu'an menhat ua delegacion de rasotors, qu'èran ua dotzena a peu prètz, e lo champion de 2025 deu sud-oèst, qu'ei lo Kevin Bois, qu'eis tòc recompensat tanben, e en mei de çò que lo lendomans que son anat visitar ua manada, com hèn totanh d'ailleurs, qu'èran a la manada de Felix, Felix qu'ei una qu'ei de familha de rasoturs e que j'aué lo lo lo grand-pair qui qui me mei agiat que nosauts e e lo hilh qui qu'ei estat rasotur au au me me grand nibèu qui a donc montat ua manada onja onja bon nombre de bestiar eh. E donc e qu'a ua petita arena, e donc los joents que's deuen, que's deuen, que deuen afrontar joents taus de de la manada. Me n'ath podon parlar pr'amont l'arena qu'ère impraticable, enfin impraticable, en partida, e alavetz per per la securitat ne ne volien pas botar lo bestiar. Alavetz los joents n'èran pas tròp contents, e que's compreni, pr'amont que son aquiu entà muchar çò qui saben har. Lavetz que son que ens propausèm de partir promenats dab ua carreta dab eu tractur entà vèser lo bestiar, e pendent aqueth temps los gardians qu'anon dens un aute parc e que caminhen tres o quatre vacas e que preparèn, que botèuen, qu'an botat cocardas e qu'an tornèn, qu'auen la chance de de poder hèr ua petita corsa, qu'en sortin, que sortin duas vacas, mès a las duas vacas que mushèn las suas capacitats, E ce qui ère interessent, que j'aué lo mèste donc un rasetur de haut nivèu, e que a cada depart que disè, Oh, qu'ès partit tròp luènh, qu'ès tròp reculat, o aquiu n'ès pas, n'ès pas a la bona plaça, que pr'amor ne còcas lo pat, e quand gahèc la cocarda, que disè, As vist que ja t'auc hè gòhar? E que has una presentacion que nse hasuc hòrt de plaser, E qu'ère un chic domatge, pr'amont que prenen, qu'an pres quand même risques, pr'amont que jau ei ua partida qu'ère ua patojoire, que, que, ouais, ouais, ère lo, lo, e après que passen un moment extraordinari. Mes bon, que soi dat, tanben qu'ei la chance d'estar dat, dat gents qui saben organizar las manifestacions e que, que son moments que's cau memorizar, pr'amont ne son pas trop nombrós den la vita d'un corsaire. Ja, après jo ne sò pas segur de plan comprene l'interès finau d'anar dincar Arles entà agajar trofèus de corsa landesa, que son trofèus qui avèm dejà ací, se pas se me volètz parlar çò que... que auan, oui, que pr'amor aquò a Arles, le club Storenc Lo club d'Adar que renut auan que j'avè Ricard eh que j'avè Paul Ricard que hazè tabèn ua amassada dos clubs do monde do monde Torin e après que saben com s'è passat eh Ricard s'es associat avèc es son juntat d'ath pastís e aprèc la torromachie n'a pas, n'a pas, o eth n'a pas suetat continuar e que coma aquò que uei lo ce que fèc lo ha lo chebergicò e lo comment s'appelle l'ancien president de de de la federacion lo lo ah je sais pas euh qu'an qu'an botat aquò en plaça aquò en plaça demput 3 e 4 3 o 4 ans e e e e que qu'an succès euh be qu'an provat que j'avem un un besonh un besonh de de rassemblar e e e qu'an qu'an enamorat a Arles Ara lo que que lo siège, lo siège un chic de de de de aquer de aquer amassada, donc que cau anar e ben dans lo milieu de la France, mais mais que tostemps pour lo la gent de d'ací que tostemps un pèlerinatge, que van là-bas, que tròbe amics. Qu'òme, qu'a avèt, qu'a avèt decisions qui son preses, escambis concrets qui son hèits, per mot que se pogat los trofèus, mas ne, ne, Lo- lo- ne se vau pas anar dins la serrassa, un La ve- pinta no, d'aquò. no. Volei parlar do CERD, CERD, oui, Eh? avec aquesta cosa, oui.
Tot, que soi tot a fait d'acòrd a tu, eh, ne- ne- n'ai pas besonh anar a Arles entà auer los trofèus, pr'amor Non, non. qu'us, qu'us an dejà, qu'us an dejà auut ací. Oui, oui, Mais oui. com l'Union dos clubs taurins de França, qu'ei lo regroupement, coma d'a dit Pei, qu'ei en seguir dos clubs taurinhs Paul Ricard de França, e tot aquò, aquest regroupement qu'ei basut dau sud-èst. E alavetz, s'au enheit aquò los clubs taurinhs de França, cada aurin podut har dens lo sud-oèst, perqué, veieu, mei j'auré paüt que la corrida e la corsa landesa.

Eh? E, e jo que pòdi dir, se pr'amont que l'ei viscut enguan, que, qu'ei passat, a l'ora de l'aperitif, qu'ei passat dus oras, pensi, a partatjar la nosta toromachia dat, dat, dat gents ací, uèi. E pensi, que pensi que, qu'an pres, que ben, ben, ben segur qu'an, qu'an escambiat las adreças, que pensi que vam vénguer enguan descobrir la corsa landesa, e pr'amont qu'an los ei explicats com se passava la corsa landesa, aquò qu'ath bon besa. Cadun besa. E jo, justament, pendent, pendent l'amassada que disèia la mèia hemna, pr'amont qu'èi descubèrt la Camarga en 1972, que sui partit quand auí passat lo bac, que sui partit ath un copain e la mèia hemna, que sui partit en Camarga, pr'amont que volèi descubrir la, la, la vita do, do, do stau de las vacas aciu e veson com hasen las, las suas corsas. E, dempús aqueth còp, de gèri pas jamai tornat entà, entà, dens la tauromachié. E qu'ei dit a l'amic Emne que enguan que van har quaucun entà anar en Camargue, ves ua corsa de competicion laser, entà véser per mon quand véses las vidèos que véses que la corna que passa devath lo pantalon que torna sortir, qu'a devut esquichar tanben un chic la car, la vetz? E be, que ben qu'auem decidat aquò, e be, la gents qu'ei rencontrat, que m'an dit, que be, que cau ben a noste, que ja ei ua corse de competicion au mes de setembre, e alavetz que pensi que van hèr un escambi anar a sò, e eth ben ací, qu'ei aquò que reishissem. E lo Jean de Nadau que di, a qué serveish que los clubs que paguen cadèrn, que paguen cotisacion a aquera instància, a aquer regroupement? La cotisacion aurà en seguir qu'aide los clubs dins los la comunicacion, las afiches, ne sais pas qué enqüèra, es que serveish aquò tanben, d'aidar los clubs a botar en plaça tot çò que cau per anonçar la corsa, voilà, la cotisacion serveish a aquò. Ne ser pas qu'a anar passar un bon moment en d'Arles. D'acòrd, solide.
Que seguim, donc, lhèu que vam parlar de quauques presentacions, qu'as podut benlèu assistir a quauques presentacions? Oui, rapidament, rapidament, rapidament, Jean-Noël, pas mot que som dens un periòde ací qu'an pas internet, ne hé pas, tot aquò que ne pòdon pas obrir, mais qu'am assistat, alors, E ne rentrar dans los detalhs es bastant dificil, eh? Mès qu'am assistat a la presentacion, donc, a Arzac, qu'ère dimèsh, eh? Qu'ère dimèsh, qu'eureusement que la Reine est couverte, pr'amor n'aurem pas put, pas pu, estar dehors, qu'a pleuvut tota la jornada, tota la jornada. Alòs, lo noguèrs, Lo matin qu'a presentat la quadrilhada e la promocion, e hèra bien presentada. Alòr, lo seul inconvenient, j'avè pas sonorizacion. La sonorizacion qu'a de defaianta. Lo Gérard Portage qu'a eu de dificultats, qu'a exprimats n'an pas entenut arren, mon brave, arren, arren, que l'ei dit, mès que cau rendre omatge au Gérard Portage Pas que qu'a anonçat la ràdio cap a cap la corsa de nés en ascó, que l'ei felicitat, que l'ei felicitat lo portage. N'a pas hit lo tantors, me lo matin que l'a hit. Donc lo Nogués avia presentat bestiar, bestiar de bona qualitat, pòrri promocion bona qualitat. Alòrs lo chef de quadriaga, qu'ei lo Vincent Placent, Plassenc qu'a bien minhat l'equipe, bien bien minhat, e puis qu'a ben lo Beguerie tà ben au cap de la corde, qu'a estat, Beguerie est un teneur, un gourdaire de qualitat, qu'a n'ai ja pas eu, n'ai ja pas avut, qu'a ja quauques escarts, escarts qu'a estat hors près,

Matís Leroy. Leroy, Leroy. Leroy, Leroy, t'es que corrège-me. Qu'a terminat segon au championnat de joents au Houga. De joents au Houga. E a que ressortit de bona manièra. A oui, qu'a hèit ua course, ua course interessent. Que j'avè tanben l'Andrés, un escartut, me seu menjat lo prenom, me Jannik l'Andrés, lo sei pas, me que s'est botat onora qu'a estat present dans l'arèna tanben e qu'a escartat totes las vaques après que ja joens que ja joens que ja Hugo sei pas començar per l'Hugo tanben qu'a estat me bona corsa bona presentacion tot lo monde que j'avais chic de que j'avais monde e tot lo monde e sortit satisfèt j'avais dus petits sautures mon brau e bé qu'an hè sortidas interessentas tanben. Mès lo Noguès, l'ai vist un moment après, qu'èra satisfèt, satisfèt. Donc, lo matin veses que j'avè ua beròja presentacion de Quer Quadrià que va ja parler, que va pas ja parler d'eth qu'an va rentrar eth formèl.
D'acòrd, bon, de...
Pas mon cas bèstia. Lo tantòs, lo tantòs, que j'avais un repas, un repas qu'en minjant plan, a l'eshuc, a l'eshuc, que j'avais de qué béber e de qué minjar, qu'èra un moment aussi qu'avèm bien organizat. E lo tantòs que j'avais la presentacion de la dalle, Do Michel Aguedà, donc n'a pas tròp cambiat, e los auteurs naturalament lo Louis Larère qu'es entrat, Louis Larère, e après que qu'as tu de detalhs, non pas pas gaire de detalhs, mais mais que j'avais que oui e lo lo lo bestiat lo bestiar de de de de Michel Michel tanben e mais j'avais que que se quand même que vesèm qu'ei eu dificultat en de botar en plaça Lo tropèt, pr'amor lo temps que a fos, lo temps que pòdon pensar que a la bòrd, a la ganaderiá, que ja hang, que ja pas que plau, alòr n'a pas sortit la brocardina, pr'amor qu'èr tanben pas preparat, tot ça e tot, me qu'a sortit bestiá, bestiá de valor, de valor.

que lo Gautier e la Veirina, tot devant, euh, en forme, en forme, lo Gautier, lo Maxime Goeit, euh, ta ben, euh, lo Théo Gaillan, euh, se ta ben, a estat euh, hèr present, euh, alors, e, e que cau solinhar tanben qu'avè un cordaire qu'avè, l'avèm vist, dens quauques arènas, me que pren adar la saison sheladal que lo Frederic Gil, e oui qu'a estat que vesen qu'a competéncia en aqueth domène. A ui, ui, que bèsta, un bon cordèr, un bon cordèr, e os entreneurs, lo cap de fila qu'èra blessat, mai après que j'avè los autes, l'ancien sauteur, j'ai oublié lo nom, e donc bèr, bèr jornada de course landesa, landesa, de course de bac a Arzac, ui, qu'an passat un bon, un bon, un bon moment, qu'èra serius, que. Que augure de la de la de la de l'annada e que augure de de de bona manièra. Ah jo, que son senhaus, que son senhaus importants, assolits, assolits, assolits. E donc, que vesi ací en l'actualitat en las pages de de de Sud-Ouest tanben ua nautat tara çò qui arriba lhèu, tau prumèr de març, donc qu'i aurà ua prumèra donc que tornan aviá la la corsa dau costat de Majesc, en las landas, aparentament ne sese pas despushanadas, e qu'i a un club taurí qui se per cap e còrda e que torna lançar la tradicion de la corsa de vacas, qu'i aurà ua jornada hestiva, es previst entau purmèr de març, donc abet dab la galeria La Mecca, qui seràn sus plaça, que van ensajar donc d'arrevitar la tradicion, velèu, a Magesc, avètz subiés que sese autos còps a Magesc e a.
Jo n'ai pas souviens d'estar, ne soi pas jamais anat en cors a Magés, mès çò qui pòdi díser qu'ei au siecle desenau, que jauc, que cresi qu'ei en 1856 que cresi, e que jauc ua corsa dal los taus d'ua corrida de Balhona qui n'èran pas estat tuats, e que jauc aquera corsa e que balhèc l'idèa aus ganadèros de l'epòca de crompar bestiar en Espanha. Après que jauc corsa me n'ei pas en memòria.
Entenut, bon, que vam saludar lo pei guixadè qui s'escapa e òc, aquentas a la bòrd e ò, solida, e ben, que vam seguir, bon, ua bona novèla, en tot cas, de bèth a tornar tanben Donc dejà mantiene çò qui sè ad armes, tanben ves a quauquos clubs qui qui ensajan o associacions qui ensajan d'arrevitar la corsa landesa en lòcs mitics coma coma a a a Majesc, que vò dire serrà que qu'i a arrenas qui i son mès que que son boitas ne son pas espeitadas a un aut moment de l'annada. Malerosament que n'i a quauque du que ben n'i a n'i a pas hòrt e memòria d'ara ne ne ne n'avei pas preparat N'ai pas idèa, eh? Que ja, que ja, malerosament, quauques arènes son un ja pas courses, que, mais ne cau pas gran causa dar entà, entà que j'augi arènes boites, eh? E d'acòrd.
Lo darrer còp que boquèm tanben lo tornar de la corsa de vacas a Vic de Fezensac, tanben, per mos tradicionament que, que son corses, que son corridas qui sèn a Serra e que crei tanben la corsa que torna a Serra, eh? Mais que ja aué, que ja aué tradicionalament, pendent hòr lontemps que j'auè corses de vaques a Vic-Fesensac, e be qu'è tornat l'annada passada, la vètz enguan, enguan enqüèra n'ai pas pres coneishença, me qu'ei rus, qu'ei rus que la corsa que torni, eh! Jo, e aquò que hè plaser, e donc ua rata hè que vam parlar dau nòste país, per mò qu'i auia quauquarren anonciat entau 28 de març, si hè m'enganhi pas. Qu'ei espiat lo calendrièr en chic e que sabi tostemp que au jogar aqueja corsa au mes de març. E je quand aperei Janik entà l'emission e que'm disec que donc que ne podè pas vénguer uei, mes que'm baièc, que'm baièc lo programe de la corsa d'au jogar qui va auer lòc lo dishapte 28 dau mes de març. Qu'apreciï la corsa qui va Que va ue lòc, me çò qui me çò qui m'anuje que sui sui biei jo e que sui hòrt tocat per la tradicion e abituèlament dempús au men au men un quinzenat d'annadas qu'èra la presentacion de la ganaderiá du Sò que que venguèu jugar au mes de març e e enguant que'm disó que la ganaderiá du Sò podé pas véngre bon que'm balhèc explicacions me n'èm n'èm sui pas convencut. Uh mhm. -huh. euh, la vez qu'am pres eh, e qu'em he plaser, eh, per, per compte, algo qu'em he plaser, mais que, que, di, que rappeli que sui uh, tradicion, eh. Ah. Euh, que, que, que vam prendre uh, la ganaderia de Mathieu Noguès e entà ha eu course de competition, donc euh, que, que, que, que, que hi pla, eh, que, que, he, que he hors de plaser, mais que regrette quand même que la ganaderia du saut que ne, ne, ne, ne si pas aquí. Bon, que hi ha tau. Donc, ben, que van atacar dur a Ruga, eh, pujar que van auer ua course de competicion, n'es, e que pensi que serà la prumèra, que, que cresi que serà la prumèra de, de l'Armanhac. Ne serà pas la prumèra de competicion pr'amont que'n vau parlar après, mais, que, que, mais en Armanhac que cresi qu'es la prumèra. Que serà ua bona causa, mais que cait un machan, un machan moment, pr'amont lo lendemans qu'es, qu'es la hèsta de Rams, e que totan a Barcelona que hèn corsa e que hèn corsa de la ganaderia du so, lavetz cèrt lo Huga qu'ei lo dishapte e Barcelona qu'ei lo dimesche, e que los corsaires n'an pas vist hèrs de corsa enqüèra en aqueth moment, donc que van anar veso los dus se hèvet. Mè, mè, bon, ne veieu pas quauqu'un que cau, que cau renovelar tròp soent. Èm entenut que volèves tanben tornar sus quauquas amassadas qui s'i anèven per aquesta zòna. Ui, que volèi parlar donc de l'amassada tanben qu'ei hòrt emportent e qu'ei, qu'ei quauqu'un qui ne, qui, com dis, qui ne pas tròp seguit, mei qu'ei la, l'amassada de la, de la mutuèla de torerò, dos toreròs, que alòc a Sencric Chalòs hè, e qu'ère lo 7 de lo 7 de heure, la presidente Bernadette Barrère eh, qu'ei qu'ei inquiète per mon auant tot tot lo tot lo monde de la course holandaise qu'ère que cotisau en aquera mutuelle per mon quand quand los los acturs an accidents eh, Certe que ja assurenças de de tot los costats, me aquera mutuelle que qu'ère un petit còp de man qui balhauen quand même, e com ja pas hòrt de cotisants adara, be pòden pas pòden pas balhar austant de de d'indemnitats que donc aquò qu'ère lo lo 7 de houret. E ua massada importanta dont volèi parlar qu'ei la massada de la Federacion Francesa de la Corsa Landesa qui a lòc uei a Gamarda e donc en aquest moment pensi en aquesta ora qu'auràn hòrt auançat dens lo trabalh me n'auràn pas fenit la jornada pr'amont a Gamarda ne saben pas invitar aué la gents qui vengan a suos se'n passa Sens auer un, un excellent repàs. Eh? Uèr, entà, entà las amassadas, aquiu qu'ei terminat, e que podri, que pòdi parlar tanben doman, eh, lo 15 heure, que ja a Òrsarieu, eh, dens las arènas que son cauhadas aquiu, eh, coursa olandesa, la prumèra coursa olandesa entà la ganaderiá armanhaquesa e la quadrilhá d'Ovençan Miuràs. que ja curse donc a un nivèu de a un nivèu de hors serieu e se pòdi balhar un autre curs ah que solid ah solid que primer lo primer du mes de març la prumèra curse las prumèras curses e competicions qu'an lòc a Gamarda donc lo matin Com de costume, lo matin que serà a la ganaderia Noguès e la quadrilha do Christòphe Avignon, donc eths la ganaderia Noguès que serà la soa prumèra corsa de competicion oficiala. E tanben donc enqüèr un grand repàs e lo tantòs que la ganaderia d'Argelós e la quadrilha de l'Alexandre Dutèn que muisheràn las suas compentesas e las suas intencions entà sason 2026. Uèi qu'ei terminat, qu'ei terminat entà las courses, çò que pòdi díser, s'espilhi lo calandrièr de las autras annadas, en seguir au mes de març que deuriá auer Toloseta, Vialeux-Tursan, Montau tanben, E que çò que sabi quand même que ja tanben lo jour de Rams que ja sen lo boé dab la dal los autres vilatges n'ei pas n'ei pas la la la las ganaderias.
Entenut, merci hèr Jean Besiat, l'emission Los Debisaires de Mastre que contunhe, velèu que vam parlar d'autra causa e profitar aquiu que n'i a pas tant de corsa qu'aquerò per aquesta sort, donc vam profitar entà parlar d'actualitat mei generau e de d'actualitat gascona e de bocar quauque re qui arriba a nosta a gran pas que la passem solida donc la corruda la passem qui va arribar a la fi du mes d'abriu començar du mes de mai dapi quauques passatges en los nòstes parças aquiu en du costat du Heugà donc que l'aviada que serà a Bedús e l'arribada a Anglet e donc tot un camí un caminàs podem díser que va trabacar quatre o cinc departaments e pas en cap tot lo A tot lo camí ves un filh que comença a dar a bade ua corruda hèr hèr importanta. Tu qu'ès engatjat hè donc Soleida dens lo passat de la Pacem aciá nosta, velèu si pòs resumir peus qui lhèu ne coneishen pas enquara la Pacem, çò qu'ei la Pacem entà començar dap'aquò? Ah ben la passèm aquò qu'ei coma la corsa irlandesa qu'ei hors beròja manifestacion. La ben la passèm qu'ei qu'ei ua corsa, ua corrida qui qui se passe nueit e jours e shen discontinuar e donc ei ua corrida ont que qu'a ont qu'a ont que cau cambiar de corrurs tot los quilomètres. E lavetz que ua corsa au relais, e lo relais, lo ligam que's passa de man en man tot los quilomètres. E enguant, coma dit Jan Adau, la corrida que va har 2000 quilomètres, donc de Bedós a Anglet, e que trauc dins de 8 departaments e dus regions. Donc en prumèr lo Bearn, en segon en seguir la Bigòrra, Aquiu que passen de lo comenge en Haute Garona, do comenge que se'n van de lo Couseran, dinca Saint-Giron, e que se'n tornen donc au en comenge, ok, qu'ei aquò, aqui do comenge que trauquen de lo Gers, que de lo Gers que passe per Mont d'Astarac, que hè 287 quilomètres de Lugèrs, que passe de Segur a Siauhuga, que passe dens lo Baish Armanhac, hè, que los cantons que passe, bon, se vau pas, vau pas descriure tota la course, Non. com vos ai en cap, hè, mais de, donc, qu'arribe dens las Lanes a partir, a partir de, de, d'Escalans, Escalans, Cauaret, e dequiu que se'n van dens lo Lot-et-Garonne, que puen dinca dinca Marmande, que passan la Garonne a Marmande, e que se van dau costat de Langon, que tornan de barrar dens lo Basadés e qu'entran dens las Lanes per Maias e qu'arriban, que traversan totas las Lanes dinca dinca Tarnòs e après Baiona e Anglet. Nau jorns de corruda Non-stop e donc 2000 quilomètres. E qué donc i a un site internet e la passem punt com donc du 30 d'abriu a donc a dinc au 9 de mai donc 70 donc e donc e demoro e non 70 5 dies avant lo començar donc au 30 d'abriu donc la venta de quilomètres que bien tot just d'estar aviada donc e qué au precisar donc l'idée es que totu de muchar a la lenga lo simbèu donc do ligam que significa donc la transmission de la lenga dens tot los nòstes parças e donc que cau crompar quilomètres l'idèa que totú d'amassar sos en mei de la comunicacion e de la visibilitat balha de la lenga a tras a sos entà poder finançar projèctes qui van tanben havaler la lenga e la cultura nosta Donc atau, si si es cadun, donc dab se pas quantes quilomètres, dus, dus mile, dus mile quilomètres, donc a 100 euros lo lo quilomètres que hè totut dins de sos e que que van poder ha causotas importantas que que que crei hè, donc 200.000 euros que que hè cocar sustot lo còp passat que avè tant de succès que venon mei de quilomètres que n'i avè en realitat, eh? Donc i avè quauqueus, quauqueus doblons, eh? Au miei, donc aquiu per compte dus mil que se va caler ben, eh? Se pas, donc que podés crompar quilomètres en anant sus site lapacem.com, donc a títol personau, mès tanben dab las associacions, ací que pensi lo Club Taurin que va participar, velèu? Non, lo Club, oh, mès n'an pas enqüèra, n'an pas enqüèra hèit la reünion de totes las associacions que s'i va caler botar benlèu, pr'amont que lo temps, que lo temps que passa, Mai dejà lo club que lo club de Taurin qu'a qu'a qu'a anonçat la colo, eh, ben lo lo larè rurau tanben, eh, Aha. puja qu'ei qu'ei lo larè qu'ei a l'iniciativa de de de de de la Pacem ací au Houga, eh. E eh, donc, ben jo que soi referent sul sector do Houga, mai tanben un chic sul sul sul Baixa Armanhac, pr'amor n'am pas enqüèra trobat tot lo monde, Qu'ei un trabalh hòrt, hòrt prenent, eh? Jo qu'ei soi deis empús lo mès, lo mès, tota l'annada passada, poren se díser, mais enfin aquiu qu'ei res passat, mais dempús lo mès d'octobre que soi tota las setmanas, que vau béser, que son anat béser maires, quasiment tots los maires dau sector ací. e las associacions e tot dus o tres còp per setmana que ja reünions e que cau compte renduts tanben dat l'associacion Ligam sa pau un eusament eusament que ets que son que son abituats a la passem e pr'amor que ja causas que son complicadas me tot los maires qu'an vis sus sector aquiu vintena e que son tots, qu'an tots responut favorablament a la corrida, e pensi que van tots balhar, balhar quauquarré, e tanben qu'en parlan tanben a las associacions, e que ja associacions petit a petit qu'i prenen e que son interessadas, que n'i a que son interessades entà córrer, d'autres que son interessades per aquest, aquera idèa de botar en auant la lenga nosta, pr'amont Mèm se ja hèrs de gents qui venguen de loi e qui ne coneishen pas lo gascon, ben, quand entenen las cantas, quand en vesen dançar lo rondèu, tot aquò, que son, que son quand mèm estocats. E que cresi, que cresi que l'idèa qui an lançat, que l'associacion Ligams a lançat en 2016, Qu'ei ua bona idèa e que mèm es los joents qu'an ací au Hugà, l'exemple que an agut, que son anat, que son anat a las escòles ves las regentas e qu'an, qu'an, quan nos an parlat de cò, e ben que son partantes e entà, entà aprene, entà aprene las cantas e aprene a dançar e a benguehar la hèsta lo jour du passatge de la corsa. Aquò qu'ei hòrt emportent. E quò, donc, a nos ací au Hugà, e sas Precisament quan ei que va passar la passen? Ah, be ací que passe lo 5 de mai e que va passar au centre ací deuant las Arenas a 8 oras, a 8 oras, a 8 oras e mèja peu prètz. Lo matí o lo se alavetz? Ah, lo se, lo se, oui, dau vespre, dau vespre, dau vespre. Ah, ah, non, Weitor, ah, Weitor Rousset. Oh, ça, ah, bah, quoi que bon, que, que, un timing, que, que era bon, que, que, que dice, que podia imaginar se ua serrada que va caler trobar que oh, carrer, que van, un concert o que carrer. Que, que van començar, que van començar la, la, la, la jornada d'ailleurs, se pensi en fin de matiada, eh? Oh. Da blues mainats de l'escola, qu'han previst, qu'han previst de, de, de, de ha uh, taliers, uh, donc uh, quilles, de dança, cant, mèmes la directrice de l'escòla qu'a auut ua idèa que ns a parusut hòrt interessenta, que de parlar dos gots, dos aliments, e que ns a dit, e se hasèn ua garbura. A! Alavetz, e be qu'an decidat de hèr ua garbura geanta. Alavetz, n'ei pas enqüèra tot a fait finalizat, me que ja que ja un restauratur qu'ei près. Alavetz que heren preparat tot tot los ingredients de la garbura pus mainats, e. Los caulets, tot aquò, e. La carn, e tot aquò, e e cada cada grupa de de mainat que haré que haré un un ingredient, eh? e ua grana marmita sur la plaça dau vilatge, de las Arenas, e après, e après degustacion de la, de, de, de la garbura, qu'ei aquò qu'ei, qu'ei hòr bona idèa. E donc en seguir après, be, cantauen darrèr l'aurelha, mès ei pas se j'arriveran, pr'amor n'an pas enqüèra parlat, eh? Deha deha presentacion de cors olandesa mejor mejor uiora uan la passada de la corrida me çò que se segu que j'aurà tanben lo lo la presentacion de la cors olandesa lo carreton e donc tot aquò entaus mainats e entaus grans que que que van auer un grop me rapèli pas qui ei d'ailleurs qui ven qui va qui va jogar tot tot lo tantòs e e que va durar dinc a la course pr'amont la course que va seguir e que va passar a Tujós tres quarts d'oras mai tard lavetz a Tujós e que sabetz que ja lo musèu do paisan gascon e lavetz qu'èran aquesta setmana justament entà organizar la jornada do musèu do paisan gascon e que souèt enhar ua serada hetz a partir de 8 oras Doce, dinca, dinca, tant que, tant que posqui durar, a Tujós, donc lavetz nosauts que 'ns èm a n'arrestar entà deishar la plaça a Tujós, e que, e çò, çò qui serai pla, que, que la gents, la gents qui son a Hogar, que seguèshin la, la corruda e que arribèssin a Tujós entà un nombre que, aquò que serai pla, que, que, qu'adan, qu'adan decidat, donc, dimècres. E donc pensi que vam parlar de las associacions de jogar e la populacion entà entà que lo maximum de gents que seguèshin que la corrida entà un nombre. E qu'a qu'en son segur qu'a qu'a qu'aus auditors interessats entà lheu participar, los qui ne saben pas encara tot a fait, donc que sufesh de contactar per exemple, bon sieu Radio Cap a Cap que haram seguit, O la bes que lo larrè do heuga, larrè rurau do heuga qui manèi un pau l'eveniment ací. Donc si volètz participar, ben qui pro esit, eh, donc qui a totas las informacions sul site de la PACEM. L'avètz sus sector enqüèr do Bach Armagnac, eh, donc que ja Nogarò qui va har quaucun certainement lo dimèch auant e Estang tanben qui va har, donc. Que's van enténer certainament entà que j'augi un jour un jour en cada en cada en cada vila que mais pour moment estan Nogarò Tolhosa Louga que son interessats a a ha quaucun mais Nogarò que va passar que va passar do costat de Megeneid l'ora do matin l'avetz pensi Ne sabi pas enqüèra se va estar lo jour meme que va tà o se va estar lo dimècha, que i a entendut los dus. E estanc eth que i en plen de nèit, d'o costat de tres oras, tres o quatre oras d'o matin, la vètz que va nar, que va nar un jour diferent a ben. Èm entendut que sigueram de pròche a Ràdio País, Ràdio Cap a Cap, perdó, que serà sus plaça a l'arribada, donc lo dissabte a Anglet, o los de Ràdio País que i seràn tanben, que pensi, que os saludam. per una nòste emission que passa tanben sus las ondas de Radio País Solid e ieu los cinc que que ensajam ieu de de dar un tour au heuga a hugar entà veser un pauc çò qui s'hi passa que seguiram solid e ben escut un grand mercés bona continuacion Jean Besiat e tanben lo Pègui Chanet e vos dise quauquarren de melhor ah oui que vòli dise quand même que dins lo cadre de la PACEM l'associacion Ligams qu'a botat en plaça lo mes de la lenga E lo mes de la lenga qu'ei au mes d'abriu, lavetz totes las associacions gasconas o autas que an un projèct de manifestacion que tòca a la nòsta cultura, que pòden informar l'associacion Ligams de las sòas de çò qui de çò qui pensen ja e que que us cau informar tot çò qui se passa au mèu d'abriu que qu'es que ne haràn lo relais de informati de de las informacions pos site pos pos ieliats sociaus e tot aquò e nosaus au huga qu'an que van auer Ua grana jornada lo 25 d'abriu, lo dissabte 25 d'abriu, en serada, que van anar, qu'an conviat ua troupe de teatre de Montfort, pas de Montfort en Chalosse, de Castelnau, Castelnau Chalosse e Sort en Chalosse, que van, que van, se van vénguer presentar las suas pèças de teatre, tot, surtout la mei importanta qu'ei Otó Plaganhada. e que se pòdi díser que aquò que vau lo detour e per ua soma de 10 auròs que tots los totas las personas qui an lo gascon o qui an un arís que cau venga e tanben la setmana la setmana alavetz n'es pas tot a fait n'es pas tot a fait definit sei pas se serà lo dissabte 11 o 18 do mes d'abriu, que van har tanben au Larret do Houga lo matin, lo dishapte matin, a la plaça do Cours de Gascon, un moment de teatre per, es que lo Joël l'a just, de penjars, de dus o tres amics qu'an montat ua petita peçòta de teatre e que 'nse van ben de presentar aquò. E tanben que j'aurà un contur. Gascon, e tanben que j'aurà ua presentacion de do Felix Arnaudin. Ah, hèra plan. Dissabte matin, e tot aquò que serà, que serà au chapèu. Eh.
E ben tenut. Merci hèra per totas aqueras informacions. E òc, i a mei que la corsa de vacas solida a, a, a, a nos da en la, en l'emission Los Devisaires de Maastricht, rendp entau mes de març, entà totut tornar parlar de la corsa e qui va, qui va, qui va partir d'ací hèra chic de temps. Merci hèra, bona continuacion e dinc a l'aut mes.